Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu Hippopotamus, Sanghni sawmpariah dan tih chhuah kha a ni a. Khawngaihin like, subscribe leh share kha min lo hmeh sak ve theuh dawn nia. Movie inṭanna ah chuan hmeichhe pakhat la naupan hmel tak Nico Shelo a awm reng chu rawn harh chhuakin a mit a men ve leh rum ruak vekah a awm tih a hriat rualin hlauthawng takin thaw a tum nghal. Mahse a ke ah hliam awmin a lo intuam bur mai. A chhehvel a hawi kual laiin mi pakhat a rawn kal a, thaw a hai thu a rawn hrilh zui zat. Chu pa chuan Thomas Elcroft a nih thu hrilhin amah kidnap tu a ni. A hmangaih hma loh chuan chu hmuna a khung hran reng tur thu hrilhin, chu nu hming chu Ruby Watsi a nih bakah a che na veng leh hmun te, University zirlai a nih thu te, a nu leh pa hnathawh te leh thim a hlauhzia te thlengin a rawn hrilh a. Ruby chuan an kidnap dan chu sawi loh, a manihna thlengin a lo hre chhuak thei tawh lo a lo ni. Thomas-a'n a hming leh nihna te a hrilh hnu chuan nasa tak a chapin, Engvanga a khup te chu chutia hliam sak nge a nih tia a zawh chuan, a chetsawn loh nan leh a tlanbo mai loh nan a ni tia Thomas-a'n a chhan hnuah, a mimal thil chair chunga a bag dum awm chu engmah a khawih sak loh thu a hrilh zui a. Ruby bulah chuan chaw no leh damdawi pahnih chhawpin, chung damdawi mum hnih te chu Nachhawkna leh railohna damdawi a nih thu a hrilh a, an khawsak dun dan tur chungchang hrilhin nitin chaw a pek bakah bathroom hman a duh chang pawha a puih reng tur thu te, zingdar sarih atanga thoin zandar sawm pakhat thleng a men theih tur thu te, an awmna chu khawpui atanga mel tam taka hla a awm a nih avangin tlan chhuah chu thil theih loh tawp a nih thu a hrilh hnuah chhuah tuma a kal chu Ruby chuan chhuah turin a lo ngen leh. Mahse, Thomas-a chuan ai tia lo chhangin Ruby chu amah chauha awm turin a kalsan a. Ruby-in ban bun a lo bun reng tih hriain a enchiannak chuan Ruby ex tia inker a hmu a. A tuk lo langin Ruby chu a ngaite bawkin room-ah bawk a lo la awm. Thomas-a'n ei tur a pek, plate a mi te chu lo ei zo vekin damdawi mum hnih erawh chu a khawih lo thung. A hnu lawkah Ruby i en dik turin Thomas-a a rawn lut a. Damdawi engmah a ei lo tih a hriat chuan a natna a zual zel loh nan damdawi chu ei ngei turin a ti. Mahse, Ruby chuan a lo duh eih lo. A eina plate vel kenga Thomas-a a chhuah leh dawn laiin, Engvanga a chunga hetianga che nge a nih tih Ruby-in a zawh chuan engtin mah chhang loin a chhuah san a. Thimthamah chuan Ruby inhnit faih faih ri chu a ring hle. Zanah Thomasan Ruby chu va tlaw lehin, Hemi tum hian room chhunga light chu a senin a eng a. Thu chunga tui taka Ruby muhil lai chu Thomasan chhuatah a mawtrem tir hnuah a chhuahsan. A tukzing lo langin, Ruby tukchhuan tur Thomasan a rawn ken luh lai chuan Ruby chu tui takin a lo la muhil bam a. Thomasan thut tirin, banga a lu a tohsak rual chuan a rawn harh zawk. Thomas-a'n a kalsan zui a, Ruby chu a nguaiin a chauh hmel hle. Kawngka lamah a bag awm la tura tawlh pheiin a bag chhunga ID leh darthlalang chu a la chhuak a, uluk taka darthlalanga a in en laiin pawn lamah thawm leh thil phe zeuh a hmu. Chu veleh a bungrua te chu a bag-ah a khawng nghal sawk sawk. Mahse, ball pakhat chu a lirsawn hlauh mai i, a chhawtna ngaia a let hnuah ball lirsawn chu a va hmu a. Thomas-a rawn luh hmain rang takin a kekawr ip te a ak tha hman. Thomas-a'n chaw lo ken sakin, a hmelah chuan a damsam loh zia a lan vek thu hrilhin, a ip te atanga damdawi bur phawrhin ei turin a ti zui. Mahse, Ruby-in a ei duh loh thua a lo la hnial cheuh takah chuan a ei luih tir a. Sin chu lo inthlakin, Tuithuk takah hmeichhe pakhat a lo pil mek a, Ruby mumang lek lo niin hlauthawng taka harh chhuakin a kena hre tawh loin din a tum thut. Mahse na a ti em avang chuan lungchhe takin a tap zui a. Chutih lai chuan Thomas-a chu room chhungah chair-ah chuan a lo thu ve reng mai. Ruby-in engvanga a chunga heng thil hi ti nge tih a zawh chuan Thomas-a'n room-ah an inhmuh hmasak ber nia a thusawi ngai chiah chu sawiin A hming chu Thomas Elcroft a nih thu te, a hmangaih hma loh chuan chumi hmuna a khawng reng tur thu bakah Ruby chanchin te chu a hrilh leh a. Ruby chuan engtin nge a ke chu a tih tia zawt leh in a tlanbau loh nana hliam siam sak a nih thu Thomas-a'n a hrilh bakah, Reilote hnuah hunin a dampui leh mai tur thu te hrilhin, a tihtur awmchhun chu a dam vat theih nan damdawi tha taka ei niin, a taksa ah nghawng tha lo engmah a thlen loh tur thu te hrilhin, tlan chhuah chu ngaihtuah buai lo law law turin a chah a zui a. Ruby chuan ngaihtuahna thar neiin, Thomas an nih tin a en dik thin avangin, a chiar viau chuan a tan tlan chhuah theihna remchang a awm dawn niin a hria. Thomasan room a chhuahsan dawn laiin, A pawng sual dawn em? tia Robin a zawh chuan, Thomasan thenrim taka bang chumin, a bag a pet sak hnuah a chhuahsan a. Robin a ip te a bawla ah chu la chhuakin, chiang zawkin a ban bun chu a en leh a. Sin dang lo langin, Thomasan Robin chu a taksa te lo hmeh sakin, therapy a lo tihsak mek a. Chumi hnuah puan huhin a hru fai leh bawk. Zanah te chuan Ruby-in a ball ken hmang a infiamin kawngkhar te chu a vawm a. A tukah Ruby-in a lu ah hliam a nei tih a hriat chuan a bag bulah a innawr phei. Darthlalang a en a tum chuan hmuh har a ti hle a. Darthlalang chu ti keihin a them hmangah a hliam a en lai mekin Thomas-a'n kawngkhar atang a lo entla ve reng tih a hmu. Chu veleh darthlalang chu a khup tuamna ah thawk ruhin a thutna lamah hmanhmawh takin a tawlh phei leh a. Thomas pawh lo lunh nghalin a rawn hrai rui zui. Zan lo thlengin Ruby-in tlanbo duhna rilru a put loh nan tiin Thomas-a chuan audio a play hnuah room tifai turin a va kal a. Chair-a chuan mu thluin a alarm-in a ti harh. Audio play a off hnuah Ruby muhil chu chhutchat tirin a chhuahsan leh nghal a. Thomas-a leh Ruby-te chu an ni hman dan ngai rengin Thomas-a'n Ruby chu eitur pein a bual fai a. A zanah a bawl hmangin Ruby chuan zantin a intihlim ve thin bawk. Tu khat chu Ruby-in pipe hmangin a kut phuarna chu ti chah a lo tum a. Mahse, Thomas-a chuan a tuk chhuan tur lo chawi lutin Ruby pawh a lo insiam rem leh hman. Eng nge a lo tih? tia rinhlelh hmel taka Thomas-a na zawh chuan Ruby-in zawhna a lo zawt let a. A hmangaih thei lo a nih chuan eng nge a chungah a tih ang? Kumkhuain a khung reng mai dawn em ni? a ti a. A khawp hliam te chu wan nan a hmang zui bawk. Thomas-a chuan eng nge a duh tia zawt thutin chhan ngaihna hre loin Ruby chu a rilrua buai hle. Thomas-a chuan a ke hliam te chu uan thuan nana a la hman thei avanga a la hrisel zia te chu hrilhin khawhar leh hrehawm ti taka a awm loh nan eng nge a duh tiin a zawt leh a. Ruby chuan lukham, rizai leh hun khawral nana chhiar tur lehkhabu a dil hnuah Thomas pawn a lo remti banga milem pahnih inziak Thutthleng leh thluak lem te chu enge a an tia zawtin mawi a tih thuin Ruby chuan a lo chhang a. Nichin lawka a mamawh a sawi te a zawh nawn hnuah Ruby pawn a lo hrilh ve leh nghal. A tukah chuan Ruby-in lukham leh mattress chu lo nei tuin lehkhabu pawh chu Thomas-a'n a rawn pe a. Ruby-in a han keu chuan a chhiar tawh hnu a nih thu hrilhin a hun kal tuah pawh chu lehkhabu a chhiar tawh thu chauh a hriatchhuah avangin a lungchhe hle. Mahse, Thomas-a'n lo hnem vatin, a hriat rehna te chu zawi zawiin a neih let leh vat tur thu leh a neih let theih nana a theih tawpa a puih tur thu a hrilh hnuah chaw lo kensak lehin, Enge a ei duh? tia a zawh chuan Ruby-i'n Red Badge ti a lo ti a. Chu veleh Thomas pawn rang takin a va laksak nghal. Ruby-i'n a han hnim chuan a hun kal tawte hre chhuak uai uaiin nui chunga Thomas-a hnena a intawh thu a hrilh chuan A nun hma lamah i in tur ngainat ber a nih thu Thomas-a'n a lo hrilh ve a. Mak ti takin Ruby chuan, Engtianga chutiang zawng zawng hre vek nge a nih? tia a zawh let chuan, a chanchin hriat tuma research a neih chiam thuin Thomas-a chuan a lo chhang. Scene lo inthlakin Ruby chuan a lehkhabu thar chu a lo chhiar mek a, Hawrawp hraw leh dangdai bik riau chuan a mit a la hle. A en chian hnuah awmze mumal nei lo mai niin a hria. Darthlalang them hmang a en leh in, chutah chuan kha pah kha ring suh tih a lo inziak reng a. A hnu lawkah Thomas-a pawh dawhkan te nen room-ah rawn inchawi lut in, an pahnih chuan zanriah an kil dun. Thomas-a'n a lehkhabu chhiar chu enge a an tia zawt in, Ruby pawn a thawnthu kal hmang leh tawp dan vel chu pa ngai takin a lo hrilh ve a. Thomas-a'n nelawm taka Ruby kut va vawn sak a tum chuan ani chuan lo hnarin a kut a lo la sawn vat. Engvang a duh lo nge tia a zawh chuan zawhna dangin a lo zawt a. A hmain hmeichhe dang eng zat nge chu room-ah chuan a khung tawh tiin Ruby chuan a lo zawt let khauh. Thomas chuan lo hre lo der hmakin Ruby pawn a sawi chhunzawm zel. Hmeichhia la naupang tak tak te a enthlak hnuah kidnap in a duh tawka a nghaisak a, a pawng sual hnuah a tha zel thin a rin thu tih a sawi chhuak a. Chutah Thomas chuan thinrim takin dawhkan chu a chum ri bur mai. A kut thi tuam tuam chu hru pahin Ruby-na puhna zawng zawng te chu a pha a. Mahse, Ruby bawk chuan chung thil tha lo tak tak te chu tu chungah mah ti lo tura a duh thu a la hrilh fan a. Thomas-an a puhna te chu phanawn lehin room chu a chhuahsan nghal. A kal hnu chuan Ruby hlauthawng hmel chu reh duakin lem a lo chang der mai mai zawk a lo ni. A tuk zingah Thomas-a'n a khup hliam ti lo en sakin, a dam nan hun eng emaw chen an lam a mawh thu a hrilh a. Thomas-a kal hnuin Ruby chuan a ke tuamna te chu phelhin a hliam te chu a en a, lo dam vekin engmah inzaina hnu hma pawh a lo awm reng reng lo. Harsa ti tak a thoin kawngka lam chu a pan a, kawngkhar a khawih rual chuan a hun kal tawh hre chhuak var varin Kawngkhar bul lawkah a din laiin a hmaah chuan mipa pakhat a rawn ding ve a. Chu a thil hriat chhuah vang chuan a kawngkhar hawn tum pawh chu chhawlhin a khumah a kir leh ta zawk. Lehkhabua thil inziak a chhiar lehna lamah chuan pen tui chu ti pherh palhin a rim a han hnim takah chuan a hun kal tawh chu a hmu leh a. Room bang brick karah thil a lo thuk ru mek a. Chu veleh Ruby chuan a room-a brick bang chu phawrh nghalin nual bawk a rawn tla teuh mai. Chutah chuan lehkhabua thuziak mak tak tak te nen a inkaihnawih a ring thiam nghal a. Zanah Thomas nen zanriah kil dun lehin Ruby-in a romantic zawk nan bati chhit a ngen chuan Thomas-a'n rawn la nghalin a chhitsak a. An pahniha titihin Ruby chuan a mumangah tuia a pil lai a hmuh thin thu te chu chip chiar taka hrilh pahin a kutin Nualh awmna lam chu a ban ru a. A mumang a sawi zawh rual chuan Nualh chu ban hmanin khuh der zeuhin chumi rual chuan Thomas-in a kut a lo vawn sak chu a la sawn pah vat. Thomas lah chuan Nualh a la a ni tih reng a hre lo. Sin chu lo inthlakin Ruby ruahmanna ang diak diakin thil chu a kal zel a. Nitin lehkhabu chu zir chiangin a tlan theih nan exert te chu a la tan a, chu mai bakah darthlalang them chu Hriamhreia tana a hman theih dan tur te a zir ziah bawk. A tukah Thomas-a'n a rawn buaipui leh lai chuan a ke chuan damlam reng a pan thei loh thu a hrilh a, mahse Thomas-a'n engtinmah a chhang lem lo. Zan lamah a ngai teh bawkin Ruby chuan a lehkhabu chu a en leh nghal char char a. Tu khat Ruby-in push-up a ti lai a lo lang. Thomas-a'n a room lam a rawn pan thawm a hriat ve leh a khumah kal vatin a rinhlel loh nan a lehkhabu chu a lo chhiar der a. Thomas-a'n zanriah ei hma exer a lakpui tur thu a sawi chuan Ruby-in lo pawmpuiin tlaiah an exer lak lai a lo lang leh a. Rubena ke chu na tiang tak a lo awm der in kawngka bula thlen chuan Thomasa'n a tih that thu in a lo fak. A thu a awih chuan inchungah zanriah an ei tur thu hril in a chhuah san zui a. Zanriah chu inchung lamah kil dun in Thomasa'n chu zanriah chu a special bik thu hril in Ruby chu ei hmasa tura a duh thu a hrilh zui a. Ruby-in a ei rual chuan a hun kal tawh te hre chhuakin restaurant pakhatah Thomas-a nen in date in zanriah an lo kil a, nuam an ti dun hle. Thomas-a'n Ruby chu mai mitchhing tur a tiin thi a lih sak chu urh tirin a chalah a fawp zeuh a. Tun hun chu lo lang lehin Ruby chuan restaurant-a an pahniha zanriah an kil dun tawh leh tawh loh a zawh chuan Thomas-a'n a lu a lo thing. Chung an ei turin chhawp te chu an anniversary zana an ei ang chiah a nih thu Ruby chuan a hrilh zawm zat a. Chumi hnuah Ruby in ha lo nawt in banga Thomas-a milem tar a en chian chuan RAW tih milem sira inziak chu a hmu a. A tuk zing lo langin mi thenkhat lawng hmang a lo inkar lai chu Ruby-in a rum tukverh te atang chuan a lo bih reng a. Chumi hnuah Thomas-a nen a lehkhabu chhiar chungchang chu sawi dunin Thomas-a'n chu lehkhabu atanga a zir chhuah tam tak leh lehkhabu a neih chhoh dan chanchin te chu Ruby hnenah a hrilh a. Sin chu lo inthlak in Ruby chuan lem a lo ziak mek. Rawnga a thil zia tawh sa a room banga lo intar teuh te chu lo lang in Thomas-a chu a khumah tui ti tak in a lo muhil bawk a. A dam lo a ni tih Ruby-in a hriat chuan puan lum lak sak tum in thawm dim tak in kawngkhar lam a pan. Hawn a tum lai tak in Thomas-a'n pawn lama vawh thu leh coat a mamawh tur thu a lo hrilh a. Kawngkhar chu hawng ta loin Zahzela chhuat a bawl tla chu a chhar ta zawk. Thomas a rawn thawh a tum chuan a duh chuan a la mut theih thu Ruby-in a hrilh a. Sin dang lo langin Ruby tui taka a mawhil lai chu Thomas-a'n ri zai a lo sin tir. A mang lamah chuan a hun kal tua Thomas-a nen an mut dun lai te chu a hmu uar uar bawk a. A tukah Thomas-a chuan Ruby chu a kawngah chelhin a lampui a, Ruby chuan a hun kal tua, Thomas-a nen party na an lam dun tum chu hre chhuakin, Party na chuan Thomas-a'n a hmangaih thu a hre la, Ruby pawn a rilruang chiah a put ve thu a chhangin, in duh tawn takin an in fawp. Tun hun lo lang lehin, an pahniha awm dun tur nia a rin thu leh a bula awm nuam a tih thu Thomas hnenah a hre la, Chumi hnuah Thomas-a'n remote control pakhat a neih thu leh room chhunga hna a tho thei dan zawng zawng te chu Ruby a hrilhfiah a. Thomas-a'n music play in Ruby-in a lo lam sak ve bawk. An pahnih chuan nui dunin an in kiss a. An thlen thui hma chuan Ruby chu rawn tap chhuakin, Engtin nge hetianga in paw taka an awm chhoh? tia a zawh chuan Thomas-a'n an hun hman dan te chu a hrilh chho a. Hun kal tawh loh langin Ruby in barah Thomas-a chu a lo nghak mek. A roommate Nick nen lo awm dunin Nick chuan a lo lem kual vel a. Chutih laiin Thomas-a pawn rel a nan hman loh avangin a bialnu in a nghahna ah chuan a kal thei ta lo. Nick leh Ruby te chu an haw dun a, Thomas pawn Ruby chu message hnut chhiah in a thianpa Rob-an a kara a rawn thlah tur thu leh an inhmuh vat tur thu a thawn. Apartment an thlen hnuah Nikan Ruby kiss a tum chuan a lo duh hauh lo. Chu chuan Nik chu ti thinrimin Ni khua a hriat loh thlengah a sawisak hnuah a pawng sual zui a. Apartment ah Thomas a va thlen chuan thil thlen dan chu hrethiam nghalin thinrim taka Nik a zu rui chat thla a thah hnuah a bialnu Ruby chu A thianpa karah a hruaiin a in lam chu a panpui a. Ruby a rawn harh chhuah chuan, Ni ka sawisakna avangin a hriatna hial a lo hlauh chu niin Ropa chi ai lutuk chuan ambulance call a tum nghal chung chung mai. Mahse Thomas an lo dangin reilote chhung an inhnial hnuah a tawpah Rop chuan a thianpa bialnu Ruby-in a hriatna a neih let leh ngei theih nan a puih ve chu a ti tlu ta a. Ruby chu hmar lam khua an panpui hnu in Thomas an ru pa chu lawm thu a hrilh a. Claire ka rauh san tawh pakhat a Thomas a chuan Ruby chu hruai in chu hmun ah chuan a tan tir ta reng a. Hun te liam chho zel in Thomas an hriatna an hlauh dan te, an mahni a nghawng a neih dan te leh an hriatna neih ker theih dan te chu zir chiang in Ruby chu a mut hnem lutuk chuan a hriat sa pawt theih nghel in a bul atanga zirtir that leh zel a ngai tih te pawh a hre chhuak leh zel a. Ruby-in a hriatna a neih let leh nana a hma lakna hmasa ber atan thlalak a hmuh tir. Mahse, Ruby chuan engtin mah a lo chhang lo. Thomas-a'n theih tawp chhuah a zir chiang chho zel in Ruby-in thil tam zawk zirna hun a neih theih nan a mut hun bi te chu a siam rem sak a. A lehkhabu ngainat ber a pek te chuan Ruby chu a lo phur hle mai. Thomas-a chuan ngaihtuahna thar neiin room ruak veka a dah chuan a hriatna neih let leh a awlsam zawk dawn a hriain room chu chei varin a ti ruak vek bawk a. A khup chu zai sakin a tuam sak bawk. Amah kidnap ang deuhin lem a chang zui bawk a. Tun hun lo langin, Thomas-a'n thil thlen dan kim chang a hrilh zawh hnuah a hriatna a neih let leh avanga lawmin Ruby chu lung chhet takin a tap. An pahnih chuan an muhil dun zui a. A tukah Ruby chu harh hmasa zawk ah tangin Thomas-a sana bun chu a alarm a rik loh nan a off sak a. Chumi hnuah darthlalang keh them lahin Thomas-a chu a vit ta vak vak mai. Harsa ti taka bawkvak chunga chhuah a tum chuan a ke ah Thomas-a'n a lo man bet ve bawk. Mahse Ruby-in lo tlawh hrepin pawnah a chhuak thei hram a. A mittui chu hruin Vanthiang kûka en hnuah lawngawmna lam chu a pan a, mahse ni khaw hre loin a tlu zui nghal. Sin tawh berah chuan Ruby chu damdawiin khum atanga lo harh chhuak hlawlhin a bula doctor awm chuan a inthiamna avanga reilote chhungah a hriatna a hlauh thu te, mahse a that chhuah leh vat tur thu te a lo hrilh a. Chu doctor chu Thomas-a kha lo ni rengin Ruby rinna a hlawh chhuah theih nan leh a hriatna a neih let tir ngei theih nan kawng dang a hmalak leh a lo tum a lo ni. Aw le, khati zawng kha vawiin atan a kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek u le.